Wel ie, Dafydd Iwan gyda ni unwaith eto. Yr ail rhaglen, a Wyn Tomos sydd gyda fi heddi, darlledwr o fri, uh, lled enwog yn Gymru, yn wedi yn ei ddyddiau phan oedd e gyda Sain am Tywe ac hefyd HTV. Wel, croeso Wyn. Wel, diolch yn fawr iawn, Gwyn Orwab, braf cwrdd eto. Dwe, nawr te, dwe dychydig fach o lle wyt ti, lle ddethys ti o, a beth o ti'n neud? A yym o'r cychwyn, o'r cychwyn cynta ar y trydydd o Ionawr 1941 ac iddi'n bwrw eira'n fawr yn Nyffryn Ogwen, Bethesda, a fy mrawd yn g- yn cael ei ofyn, Be' 'sa ti'n licio efo enw i dy frawd bach newydd? Wel mae'n bwrw, minnau'n alw fo'n Wyn. Ac felly dwi'n falch iawn nad o'n ni'n cael ein geni dri diwrnod yn ddiweddarach, achos o'n ni'n cael ein galw'n yn, yn slush. Ond dyna fo, Bethesda um, oedd yng nghartref i, a mae'n dal i fod yn fy nghalon i. Wedi cael y magu ym Bethesda, yn sŵn y chwarel, ac yn sŵn hefyd Cora Meibion, Penrhyn a sŵn a chofia chofio mawr am y streic fawr am fu Bethesda ac fe addylanwad mor ddifrifol a gwa- a ddylanwadodd gymaint ar fy mywyd i ac ar fy, fy, fy ngweledigaeth i o beth ddylwn i fod a'r ffordd o fyw. A chwarelw o dy dad? Mi roedd o am gyfnod, am, am gyfnod maith a dweud y gwir, ond mae gafodd o gymaint ma- o anafiadau, mi ddwedodd wrth mam, y tro nesaf fyddai'n cael yn lladd, a mi symudai, a mi aeth i weithio i'r Cyngor Sir. O, reit. Ond, beth am dy gyfnod di nawr, pan bod ti'n tyfu fyny, sut oedd bywyd yn Bethesda? yn y dyddiau hynny. O'dd yy o'dd bywyd yn rheithriadol o braf. Mi roedd mi mi roedd yn yy yn cyfnod y rhyfel ar ôl y rhyfel mi ch'mod ond oeddan ni m- oeddan ni'm yn gwybod gymaint b- beth o'dd t- yy tlodi'r fwy ne' lai na ni ni ddiodde' a that's yn go- cofio petha fel sa rywun yn taflu carreg atat ti a ti'n gweud dy fam fydd yn ca'l talu bil doctor 'c'os yy o'dd hynny cyn i ni ga'l y gwasanaeth iechyd wrth gwrs dyna beth yr oedd 'i a wedyn am Mi rhaid i mi fynd i'r ysgol ramadeg, mi bas i, basis i'r Lem Plus, pawb yn falch ohona i pryd hynny, ond ergo mi gefis i ysgol Dyffryn Ogwen, um, mae hwnna fel bwgan i mi, oedd ysg ysgol ramadeg ddim yn ffitio fi o gwbl, ond yn y cyfamser, ti'n bod, o'n i hefyd yn ymwneud â'r capel wrth gwrs, oedd yeah, capel yeah. oedd y bywyd yn llawn mynd yna tair gwaith y sil, a fi oedd bob amser yn actio Herod Bob blwyddyn o'dd y o'dd 'yn mrawd yn deud na type casting o'dd hynny ynde? Ond ond roedd y capel yna nath 'i nath 'i gloywi fy ngiaith i rhwng c- gwe- gweld yy t'mod deall geiria'r Beibl dull yy yy yr emyna ac yn y blaen nysgu fi berfformio yn gyhoeddus fy- yy yy a fy ddynaletswydd i gymdeithas ac yn y blaen a a Oedd, oedd, mae hwnnw yn gryf, gryf, gryf. A dwi wedi cael gwared ar hwnnw o gwbl. Ond y trafferth ydy, nath capel mawr Bethesda, nath nhw fethu fy, fy ngwneud yn gredwr. O, oh, reit. Well, Ddaeth y ffydd ddim, ti'n bod, gyda fi, a mae hynny yn dal yn fwgan gyda fi ar hyd fo oes ni. Yeah, well, a mae'n rhaid nôl at hynny siŵr o fod. Beth am amser hamdden, dydw? Am amser o ti'n mynd i'w cwrdd, beth o ti'n neud pan bod ti'n bymtheg neu Yn lle meddwl beth o't ti'n gwrando arno, beth oedd dy gerddoriaeth di heblaw am heblaw am capel? Yr yr yy roeddwn ni wrth gwrs a tithe dwi'n meddwl hefyd yn y cyfnod hwnnw pen oedd yr arddegau yn gneud 'i sŵn, pen oedd yr arddegau yn ngri- gwneud 'i sŵn yn iawn. Oeddan ni'n gwbod Yy yn cael gwarad ar ar ar ar her hen ganu a'r big bands a'r m- a a a pobl fel Sinatra i ni o'dd yr rock and roll yn dod i mewn o gyda ni'r arian o gyda ni isio ein ffordd yn hunan o fyw oedden ni'n ca'l ein yy ein dillad ffasiwn yn newydd yn hunan a'n cerddoriaeth yn hunan a 'dyn ni o'dd 'i'n rock and roll o'dd 'i'n Elvis Presley a gwneud sŵn yn y y y sinema pen o- yy yr yr oedd r- Rock Around the Clock yn dod. O' ti'n hoffi rock and roll? Dd- ddim gormod 'lly, ddim gormod... Na, na. ...ond on' ambell i yn y chwedega o'n i'n hoffi fo fwy a deud y gwir. Ia. Pe- pe- pan esh i nôl i'r coleg o'n i o- o'n i'n hoffi gy- yy y cyfnod yna yn fwy a deud y gwir. So i be- Beth ethest ti wedyn? Apprentice? Oedd ti apprentice? Wedi, wedi gyda'r ysgol, oedd, oedd, oedd yr hogiau gyd, oedd unau yn mynd i Brifysgol Bangor neu Coleg y Normal. Ond mi eis i i gwmni Saunders Rowe, oedd wedi cael ei sefydlu mewn mares yn ystod yr rhyfel, ac i ddysgu'n yn gyntaf i, i fod yn ffitter turner. O, oh, fachgen. A, a, os gwrs hefyd, o'r rhaid mi fynd i rhywle, cos o'n i'n fethiant llwyr yn yr ysgol. Ac um, pryn gefais i uh, lefel A le- lefel A le- a- lef- neis i'm lefel A, y lefel O tair yn unig efys i. Ond felly i Saunders Row, ond es i wedyn, uh, uh, ynghlwm â hynny, oedd gofo mynd i'r colega technegol. Ac o'n i'n ffitio hwnnw mi, oedd yn wrth y modd efo'r addysg hwnnw, a nes i, no, ges i lwyddiad mawr yn hynny o beth, a wedyn gorffan yn Saunders Row fel, uh, fel design draftsman, yn gwneud llongau ac yn y blaen, yn cynllunio llongau. Ia, wel nawr te, wi'n meddwl well i ti fynd i'r gan gyntaf, rwy'n meddwl. Os ti'n cofio beth ydy hi? Nac dwi. Beth yw te? Wyt ti'n cofio, wyt ti'n cofio'n iawn. Uh, Mike Stevens, ie? Yeah? Ar Tryweryn? Ie, yeah, na ti. Well, a, a, pam, ti, pam ti'n dewis hwnna? Wel, da, da ni'n dod i'r cyfnod yna pe mae rhyw barch mawr sgynnau at Mike, a dweud y gwir. Fo yn bena oedd yn gyfrifol am dynnu cerddoriaeth Cymru fel y gwnaeth b- Presley ar hynny do- ond a a gerddoriaeth Gymru g- roc Cymraeg newydd i mewn a'i gwneud hi'n boblogaidd ac m- gymaint o barch iddo fo a ma'r gân yma am Tryweryn ma' honna'n at- agos at 'yn nghalon i oherwydd nath hi newid Cymru yn llwyr ag yn sicr ga'l ein traed o'n danon ni r- yy trwy'r digwyddiad yna.

ar y llaw. Wel, dyna ni, Trywerin. Ni'n ôl yn y studio gyda pobl Gwynoro. Wyn Thomas ydy'r gwestai. Wel, Wyn yn y 60au, fe Fues ti'n chwarae am ryw bum, chwe, saith mlynedd gyda gwleidyddiaeth. Do, do. Sut ddathodd hynny i fodolaeth? Jyst cyfeirio nôl at Tryweryn. Ie. Jyst meddwl yn ni, rhaid ni ddiolch am Tryweryn mewn ffordd, sti. Mae rhaid i ni, oherwydd trwy Tryweryn a'r digwyddiad hwnnw, a cafodd Cymru yr ail gyffro yma ein hunen hyder yn dod yn ôl a ma' hwnna wrth gwrs yn rhan o o o'r wleidyddiaeth ac yr wleid- y wleidyddiaeth o'n i perthyn iddi. Wedi wedi priodi yn 62 ac y symud a ca'l y y tŷ fy nhunan ym Methesda ac o'n i wedi bod yn weithgar iawn yn yr Undeb a'r Llafur oherwydd o'n i'n gwybod effaith y streic, mor bwysig yr oedd hi y bod ni yn gwarchod y gweithiwr a'i a'i hawliau ac yn y blaen. A dyna pam yr oedd y streic fawr ym Methesda o 1910 i 1913. a bu rhaid i fy nheulu fy mam symud i'r Sowth oherwydd hynny, cael eu taflu allan o'u tŷ. O'n i'n gwybod ac o'n i yn a rheolaidd yn yy mynd i gy- i mynd i gyfarfodydd ac mynd i gynadledda ac yn y blaen. Ac o'dd pobol yn gwybod hynny mae'n amlwg a gefais i wahoddiad gan y Blaid Lafur i a i sefyll ar fel cynghorydd ar mwyth- mwrdheistra Bethesda ac yy a gefais i anethol a fy mlaid y mo- yy yy yy yy yy y tro cynta i mi bleidleisio i fy hun nes i bleidleisio a ro'n i fan 'na am gyfnod a wedyn yym dechrau efo'r Blaid Lafur ag o ddifri yn chwe deg pedwar, methu yy yy yy yy ennill Conwy y pryd hynny ch- yy ag yy yym Peter Thomas o'dd yn dal yn aelod ond yn chwe deg chwech geson ni etholiad mawr i ni gyd yym o'dd petha wedi digwydd o'dd petha yn g- a ma' o'dd pobol yn cefnogi Llafur yn fawr ac o'dd Edna Fay Hudson Davies y darlledwr wedi bod yn gyf- dda- ddaeth yn ymgeisydd i ni ac o'n ni yn asiant iddo fo. Ac wrth gwrs, mi enllio ni. A dyna bryd, ond mi roedd y, a, a, afael ar y Blaid Lafur y pryd hynny yn hollol wahanol i fel mae heddiw, yn hollol wahanol. Ond na gymaint o Gymru Cymraeg da yno. Cledwyn, Will Morgan, Yym a- Eli- yym... Elystan. Es- Elystan Morgan. John Morris. Tom Ellis, John Morris. Criw da ac a- a- o'dd 'na symud da o' pobol yn symud tuag at datganoli a gwleidyddiaeth o wladganoli hyd yn o'd mwy na mae o heddiw bellach ma' lawer bellach mwy nag na mae o heddiw ro- ro- roedd 'na gyffro am y Gymro Cymraeg a a am y gym- am am blaid lafur Gymraeg y pryd hynny ond wedyn ryw snag chafi mawr i mewn i'r peth, a'r enw fo oedd George Thomas. Wel, ewn ni ddim ar ôl George Ormond, ond fi'n gwybod, ti'n cofio pan oeddwn ni'n neud pwyllgol gwaith i ddewi, i benderfynu polisi yy ar datganoli, a George yn ffyrnig yn erbyn beth oedd yn digwydd, ond fi isie dy ymgeisydd dy hunan wedyn, yndyfe? George Thomas, pan welodd o ein, ein datganiad cyntaf ni yn gofyn am ddatganoli ffederaliaeth fwy na tai, fwy na lai, pobl fel Gwilym Prys Davies yn cefnogi ni, dyn ardderchog o dda. A George Thomas yn, yn, yn gweld y peth am y tro cyntaf, This is put up by university people. What this committee needs is the horny-handed sons of toil. Dyna fath o dyn. Ie, ie, ie. Ie, ie, fi'n cofio'r dyddiad iawn. Ond wyt ti'n... Ond wyt ti wedyn yn ymgeisydd dy hunan? Do, wedyn... Yn Dryfeldwyn? Oedd, oedd, oedd Plaid Lafur yn gweld o bod, hefo, bod fi wedi bod yn asiant ac yn ennill y sedd yna, bod yna rhyw ddyfodol i mi yn y Senedd ac yna blaen. A, a wedyn ymhyswodio fi i fynd i, yn ôl i'r coleg, a wedyn fi si a, yn ddarlithydd yn, yng Nghaerdydd. Ac wedyn, yn y cyfnod yna, gefis i mabwysiadu yn Nhrefaldwyn. Ia. A yn erbyn yy Hooson ynde? O' ti'n mwynhau yy yr ymgyrch? Nagon. Nagwt? Nagon. Beth o'dd y rheswm? Na na dim o- dim dim o- a a a bod yn gwbwl onest ynde yym a- a'r sir amaethyddol ydi yy ydi Maldwyn ac o'n i'n gwbod dim byd am ffermio a ca'l cyfarfodydd efo re- yy e- e- efo'r ffe- undeba'r ffermwyr ac yn y bla'n a ma' ddim yn Dall y cwestiynau, bod o'n onest. Yeah. Yn, yn, yn syndod mawr wedyn, blynyddoedd yn ddiweddar, yeah. ro'n i'n cynhyrchu ac yn cyflwyno y rhaglen ffermio. Go debyg. Go debyg. O ti'n ôl bod o sosialydd i, i dwyfelrwydd. Ie, ie. Ti'n fawr i feddwl? O ti'n ôl bod o sosialydd i dwyfelrwydd? O, swn i'n meddwl. Swn i'n meddwl. Swn i'n meddwl. Dwi'n dwi, dwi bach o adain uh, chwyth ma. Ac uh, fydda hynny ddim yn siwtio gwbl. Ond... Um, Dwi mor falch na nes i'm ennill a dweud y gwir. Gyfeis ganmoliaeth gan George Brown fel enghraifft. A, a, yn ei hunan gofiant mae wei, oedd ei yn y bod yn cyrru, ac oedd yr ymgyrch o gynnau. Ond wedi dod i nabod y Senedd trwy fod wedyn yn, yn, yn, yn, yn ddarlledwr ac yn y byd hwnnw. a gweld sut yr oedd yr, yr, y Senedd yna'n gweithio, dwi'n meddwl y byddwn ni fod yn fwy o feddwyn nag yr oeddwn ni. Wel, mae ar le, lle mae tipyn o le i yfed yno, fi'n cofio dyddiau'n iawn, ac fi'n bwrw nôl am y lle weithiau i weld y lle. Ond nawr te, le ddethodd nawr um, mynd i'r byd HGV, TWW, pryd ddethodd hwnna i fewn? Wel, oedd... Mi roedd y dydd yn dilyn a dyn o'r enw William Rees, yn ddiweddar Wil Rees, oedd yn wedyn yn berchennog Glan Sefin, a yr oedd o'n gofalu a, am newyddio, newyddion y gogledd a ddoeth yn agos iawn ata ni yn ystod cyfnod 66. Pen ddoes i'n ôl i Gaerdydd wedyn i ddarlithio, mi roedd TWW yn colli'r drwydded darlledu yng Nghymru, a HTV yn cael ei ffurfio, a chwilio am enwau newydd, a fi oedd un. Wel dyna ni, ni'n dechrau gyda TWW with HTV, a sain Abertawe yn dod ar ôl hyn. Yr ail gan! Um, Sosbar Fach! Wel, ie, yeah, siwr, siwr, siwr. Wedi dechrau cael blas ar rygbi, wedi dod i'r South, a dim i gwell na hwn.

Fi ar y tân! Wel, sosban fach, car yn wlog. Nawr te, Wil Lodwig a Ray Gravell. Wel, ti'n cofio pwy sy'n canu, canu honna? Yr hen Ray Gravell. O, ffrind annwyl, cymeriad mor, mor hyfryd. Ac uh, Wyn Lodwig, wrth gwrs, oedd y band tu ôl efo. I 90 cam ymlaen, pen i yn, yn sôn mae S4C, nes i gyflogi yy yy Wyn yy a'r yy a'r adeg honno ar ei druan. Alla i'n feddwl amdano fo rŵan. O'dd hwnna'n iawn Wyn. Ti'n meddwl bod o'n iawn? Oeddach chdi'n ardderchog rei pen dy ben dy poeni. Na, jyst dweud hyn ydi. O'dd o'n mara'n sicir ohono ei hun yndoedd? Ie oedd oedd. Ond oedden ni'n ffrindia mawr o' g- o' ni'n byw yn Abertawe erbyn hyn wrth gwrs ac yn gw- dod o'r gogledd a o'dd o'n ngalw fi bob amsar dy- dyma'r math gwitha o ddyn allwch chi feddwl am ei g- am ei gael, y Gog Jack o'dd o'n ngalw fi. Gog Jack. Ie wir wel nawr te. So TWW a hes i fi. TWW, sioc mawr i bawb, yn colli a wedyn HCV yn ennill ac oedden nhw yn chwilio am wynebau newydd ac fel o'n i'n dweud, Wil Rees, Telegram bryd hynny, allet ti ddod i Pontcanna? Do'n i'm yn gwybod pam, hwyrach jyst am banad ac atgoffa'n hunan o busnas conwy ac yn y blaen ond yn sydyn reit o'n i mewn cadar dyna s- ddel yn rhoi a- a- a- a- y c- yn fy ngholuro r- yy yn my- fy mhowdro a wedyn i mewn i ryw stiwdio darllan sgript o'n i'm gwbod dim amdani hi a wedyn holi dyn o'n i'n gwbod dim amdano fo ac yy dy- dyna fy nghychwyn i yy yn yn Heitch Tee Vee yy t'mod a dy- a fues ti... a w- wedyn wedyn yy d- darllen ti fydd yn a f- Pa, pa gyfnod fi ystod HTV? O'n i'n cael HTV yn 74. O'n i'n gweithio efo John Morgan. Lord, yn y weddi'r o'r mawr o'r Abertawe, ac a, a Winford Vaughan Thomas. Yn y cyfnod hwn, yn gweithio o Winford ar The Great Little Trains of Wales. A be ddigwyddodd, mi roedd y cwmni radio newydd yma newydd gychwyn, ac oedd um, cwmni a oedd pobl yn gwbl ddiarth oedd wedi ennill y lle yn erbyn criw go helaeth o ddarlledwyr, pobl fel Sir Alun Salfan Davies a'r rhain. Ac, ond nhw enillodd ac um, oedd nhw wedi cychwyn, oedd y studio ddim wedi adeiladu o gwbl, ond oedd nhw wedi penodi a, a, a rheolwr gyfarwyddwr a s- a yn gweithio'n iawn tan yn sydyn reit fe ddiflannodd a do- do- do- neb yn gwbo pam. Wedyn oddwn yn poeni wedyn fydda e- a- bydda'r I Bee Ay yr awdurdod ddim yn caniatau n'w ddarlledu heb fo' gynnyn n'w Gymro Cymraeg o ddarlledwr i gymryd eu lle felly nath n'w ffonio John a ffonio Wynford a nath n'w berswadio fi cer draw 'na bydde fo fantais i ni pan fydd es- pe- pe- pan fydd y y pedwar y sianel yn cychwyn, a dyna sut es i. O' ti'n mwynhau yn Sain Abertawe? Aw, um, do, do. Uh, nes i fwynhau... Dau gyfnod o darlledio, Rwy'n si gymaint o hwyl yn nhw. Ond wrth y modd yn Port Canna, wrth y modd yn fanna, gweithio fe gwyn nerfel ar hwnna. A wedyn, yn Sain Abertawe, oedd o'n... Oedd o'n rhywbeth hollol ddiarth i mi. Oedd y cyfrwng yn ddiarth i ni, ti'n bod? radio lleol o'dd o. O'dd o'n ffordd newydd o ddarlledu ag o- o- o'dd o a- yn y gallu fod a- a- yy yn creu syniada oddan ni god 'di neud i i greu y gwasanaeth newydd 'ma a dwi'n meddwl gynna- gawson ni eitha llwyddiant tra- yn y cyfnod oeddwn oeddwn ni yna yym llwyddiant mawr i ddeud y gwir. Wel o' ti'n iawn yn y dyddie hynny yn Gorllewin Morgannwg ti'n cofio dy rhaglen fore Sul di? O ie yy wel shock jock o'dd yr enw 'lly. am y math yna o foi. Um, ond, ond i cychwyn dadl, a jyst dadl er mwyn dadla. Ac, i, i, ac wedyn os oedd rhywun yn fod yn anifel neu'n rhegig yn y blaen, yn ni'n torri ni ffwrdd ac yn y blaen. Ond ti syni dim effaith pethau o'n i ddweud. Peth, pethau, mae'n amlwg na all merch fod yn ddreifar cystal y dyn, cos mae'n meddwl i gallu mynd i'r i nunllach ta'r ganol ffordd. Pe mi farw am Elvis Presley, dweud, pam yr holl rheswm o hwn, fysa fo ddim yn gwneud second tenors e- efo Morris dan Orffews, a oedd o ddim yn gallu actio. Oedd pobl yn mynd yn gandryll o fi de, ond oedd o'n wrth i bodda. Oedd i'n gwrando ar y rhaglen bob bore Sul, ac uh, roi ti'n cael tyrfa fawr yn gwrando. Mm. Oedd i'n boblogedd rhyfedd a. Ond cofia di, oedd pethau'n cael ei dweud yn y dyddiau hynny, fedr bobl dim perig i dweud nhw heddi. Wel hwr- yy hwy-... O' chi'n dweud pethe eitha controversial oeddet ti. Wel o'dd o o'dd o'n myn' i fod. Ond yy o'n i wrth fy mo- o'n i wrth fy modd yn gneud o a mae'n o' ti... Hyd heddiw dwi'n gneud y peth 'ma. Dwi dwi'n de- ti weld gweddlyfr yy ma' Alan Llwyd yn ei alw fo gweddlyfr Facebook dwi'n defnyddio hwnnw i dalu syniada allan a ges jyst i weld su' ma' pobol yn ymateb ma'n rhyfedd weld yfe ac o'dd pobol yn yy yy o'dd pobol yng nghwrdd â fi wedyn 'c'os o' ti wynab di ar wrth gwrs ar y radio ynde? A wedyn, o pobl yn dweud, dyma chi Wyn Thomas. Na, dim hwnna. Dim y Wyn Thomas yna. A sy'n gwneud rhaglen bod o'r sy'n yna. O, well, he don't looks nothing like a vice. Ond, gwranda nawr, mae sain efo tywe wedi newid. A di, yn anffodus, bydd yr un person ar ddeg yna gychwynnodd y cwmni yn gwybod dim am ddarlledu, chwarae teg nhw. Y cyfan oedden nhw isio y, o roi gwasanaeth lleol da i'r bobl. Oedd, oedd cerddoriaeth yna, ond oedd y gerddoriaeth yn cario newyddion bob amser. Oedd hwnnw'n bwysig gynnu ni bethau fel Snowline, oedd gynnu ni ddwy gerddorfa, oedd gynnu ni ddwy ddramau ac yn y blaen. Ond erbyn heddiw, mae hyn ei yn anffodus wedi'n gadael ni, a oedd y cwmnïa mawr, mawr Prydeinig yn dod drosodd, a nid y gwasanaeth lleol oedd o bwys, ond yr arian, yr arian, a hwnna sydd wedi ladd o. Ie, ie, wel, dewn ni nôl eto ar yr rhan ola, Cwm Rhondda. Cwm Rhondda, dwi'n mynd yn ôl eto'r capel mawr, ac a, a, a chor, mae bion y pendref o'n had, ac y blas o'n i'n cael ar hwnnw, a hefyd, Pen ddois i gyntaf i lawr i Barc yr Arfau a gweld a chlywed y canu mawr hyfryd yma, wrth fy modd efo fo. Heddiw, be gawn ni canu ddim ond We were singing. Diolch yn fawr Mark Boyce 'de. Ond, be sy 'di cael ei golli

O, am aros, yn ei ddyddiau, dyddiau moes. O, wrth wrando'r hwnna rwan, Gwenoro. Da ni... Mae'r ddau wedi byw. Mae Oes, ond newid mawr yng Nghymru. Oes. Meddwl am Cwm y Rhondda rŵan. Ie, ie. To's am glofa yng Nghwm y Rhondda. To's am llawer o gapeli yng Nghwm y Rhondda. A be' sy... Ma'r canu wedi mynd yng Nghwm Rhondda. A'r cof mawr sydd gyda fi, ti'n gwybod, y canu oedd yn Parc yr Arfe, yeah, yeah. a oedd pawb yn gwybod y penillion. Ydyn, ydyn ni Pawb yn canu yeah. rhywbeth yma, i bob yeah, yeah. sy'n ffyddlon, yeah. a wylen sefyll rhwng y mawrtwydd, yeah. yr holl bethau yma i gyd, yeah. a pawb yn gwybod yeah y penillion, ti'n gwybod? Dwi'n cofio bod yna, dwi'n meddwl na Fiji neu beth oedd yn chwarae gêm rhwngwladol yna, a, a, a, a diwrnod o lai taith nhw, a'r dor fel yn un, a neb yn ein arwain ni, fel yn un, yn, yn, yn dechrau canu, Now is the hour yeah, yeah. for me to say... Yeah, o'n nhw'n canu... O'n nhw'n gallu gafael ar y peth, yma. Dwi'm yn gallu... o'n i'n meddwl 'sa Nghymru... 'sa nhw'n... 'sa hynny wedi ca- a- w- wedi anfon y y y cyfaill yn ôl i i Seland Newydd. Ie, ti'n gwbod ti'n gwbod beth o'dd y gân 'na? Y gân 'na o'dd pan o'dd tîm fel Fiji a Seland Newydd a De Affrica yn gadel Cymru. Ie. Ac o'n nw'n canu wnna yn y gêm ola. Ie. Ti'n gwbod? Ie. I weud ffarwel wrthyn nhw. Ie. Nawr te, cyn bo' ni'n mynd nôl ormod i'r dyddie 'na, dere ni ga'l mynd i sain Abertawe yn gyflym, yy beth yw'r rheswm bo' nw'n newid? Pam y newid? Beth, beth sy'n tu ôl iddo fe? Yn union fel dyn ni wedi gweld newidiadau yng Nghymru, mae, mae newidiadau yn y byd arlledu wedi bod wrth gwrs, a, a, a newidiadau, pa, pawb yn defnyddio ei ffôn ac yn y blaen. Pan o'n ni gwneud y snowline, dyn ni'n alw fo, yn helpu pobl allan yn yr eira mawr na yn 82, a rhoi pobl gallu cysylltu efo'i gilydd ac yn y blaen, byddai'n gallu neud o gyda'r ffôn y dyddiau yma. Mae hynny wedi newid, mae yna gymaint... To na ddim Radio Wales, to na ddim Radio Cymru pryd hynny. Yr oedd o yn gwbl newydd. Mae pethau wedi newid yn hynny o beth. Ac a, wrth gwrs mae yna gystadleuaeth wedyn am hysbysebion i gynnal y pethau yma. Wedyn oedd y cwmnïoedd mawr yma yn cael gafal ar bethau, a wedyn oedd nhw'n yn araf anghofio am bethau fel ein cyrlfa, a hefyd y peth mawr, mawr sydd wedi digwydd, oeddwn wedi cael gaf- wedi cael gwared ar yr IBA, yr awdurdod hwnnw, oedd yn dylanwadu bod rhaid ni gael hyn o hyn o Gymraeg, bod rhaid i hyn o'r llall ddigwydd. 300 o holl elw cwmni Swansea Sound pan ni'n cychwyn oedd yn gofod mynd at gerddoriaeth fyw, felly oedd gynnon ni'r cerddorfeydd yma gyna blaen. Wedyn mae Ofcom wedi dod rwan, rhywbeth gwbl ddi niwed gwerth dim. a maen nhw wedi caniatáu y newidiadau yma i gario ymlaen, a hynny sydd wedi digwydd. Yeah. Penderfyniad gwleidyddol ydy o, yn anffodus. Yeah. Wel, ti wedi siarad tipyn dros y cyfnod o dy yrfa, a ti wedi cyflawni nifer fawr o bethau. Ond yn ddiweddar fy llynnes i, na fy welys ti yn gwneud cyfweliad am problem meddyliol sydd wedi bod gyda ti. O, o le mae hwnna, o le ddethodd hwnna? Wel yr by' rhai' mi fynd at y doctor oherwydd o'dd marged wedi bod y- yn wâl iawn efo sepsis ac yn y blaen ag a- ag ar hyd y blynyddoedd ma' marwolaeth wedi fy mhoeni fi oherwydd bo' fi 'di colli ffydd ag a trio gweithio petha allan ag yn y blaen a mi ddoth yna ormod a fi 'di siarad â doctor a mi yn nath nhw fi am i gysylltiad efo seicia tryddol ag yn y blaen sy 'di bod o gymorth rhyfeddol o fawr ag dy- a wedyn trwy ddadansoddi beth o'dd o wedi digwydd yym roeddwn hi yn gwbwl ry- yy yn y wyn a ryw ddyn gip- yy gwbwl ansicir ohono hi ynde di- digon ansicir yym o'n i'm yn gwellhig yy g- rhe- c- s- do'n i'm yr un fath â pobol eryll o'n i o'n i'm 'di mynd i'r coleg yr ag yn y blaen o'n i'n bach yn siomi 'n nhad o'n i'n meddwl bob amsar a ballu felly ond hefyd yn siom efo'r capel, a felly o ran y ansicrwydd mawr amdana i, ac o'n i fel tai yn yn cuddio'n hun o yn cuddio'n hun o dan y botel yy mewn potel. Ie, mae'n anodd meddwl achos wyt ti'n boblogaidd, oedd pawb yn dy nabod di, o'n ti'n gymeriad yy digon agored, ac eto tu ôl i'r cyfan. O'dd y mwgwd 'na arnaid. Onwydd y motley yn deud yr un peth. O'dd yna o- o'n o'n i o'n i bach o gwrw a bach bach o fodca o'dd y gw- o' 'na wên yn gallu codi o'n i'n gallu bod cystal ag unryw un pan 'yf di meddwi. Ofnadwy o beth 'de. Ie ond dwi bod yn... Hwnnw o'dd yr... Ond yy t'mod yy yy o'n i ddim yn alcoholic yn yy... Na na. Ond yn y t'mod o- ond yn y byd darlledu yn y cyfnod hwnnw o'dd 'na lot fawr o hynny yn digwydd a wedyn yy yy yy dwi 'di roi gorau i... Wyt ti'n meddwl bod yr holl beth yna yy yy fel oeddet ti fel cymeriad yn wedi dod yn y ddyddie cynta di t'mod fel plentyndod... Dyddia cynnar iawn ia. O- o'n i fethiant yn yr ysgol, t'mo'. O'n o'n i'n meddwl o- yn yn bendant bod merched yn meddwl bo' fi'n hyll. O! Ie. Felly t'mo'... Wir? ...a do- do'n i ddim yn yy do- do'n i ddim yn bêl-droediwr felly be' o'n i'n neud is o'n i'n bwrw yn yy yy yn cae top yy yn ysgol yy yn ysgol Dyffryn Ogwen oddan ni'n ca'l cyfarfod yn yn y dosbarth a wedyn dadl- a fi bob amser yn dadla' nad o'dd pêl-droed yn dal i ddim i byd i neb heblaw football pools. Rwbe- fella felly. O'n i o'n o- o'n i'n arfar gneud yr dadla' pryd hynny. Wel, dyma ni. Ni wedi mynd trwy stori Wyn Tomos mewn hanner awr, stori ddiddorol. Dyn sydd wedi cyflawni tipyn, o'n i'n nabod e ers nifer fawr o flynyddoedd. Wel, diolch yn fawr i ti Wyn, diolch am ddod, diolch am siario gyda ni yr holl profiadau sydd gyda ni. Ond dyna ni, dyna diwedd ar sesiwn arall o Pobol Gwynoro, a tro nesaf rwy'n meddwl taw Anaira Tomos bydd gyda ni, y babi cynta yr NHS. Dyna byddwn ni wrth nesaf rwy'n meddwl. Da boch.